Мин генә күрмиме соң, юкмы соң ул җиләк?
Бардыр инде ул кешеләр җыя бит, Гөлназ, кайдадыр бар бит, без бит фотоларын күрдек. Әйе, монда килгәндә дә хәтта кешеләр җиләк җыялар иде, ләкин без аны күрмибез. Ә миңа Без җыя белмибез, Гөлназ.
Әйдә, шулай ит, без җыя белмибез. Җыя белмибез һәм Җиләк җыяр өчен дә билгеле бер оста кеше, һөнәр иясе булырга кирәк. Монда сабырлык кирәк, әй бит, бездә ул юк. Үҗәтлек кирәк. Күрә белергә кирәк. Э, менә бит, менә беләсеңме, менә һөнәр дигәннән, ниндидер осталык дигәннән, һәр кешегә ниндидер осталык бирелә. Менә карап торам мин кайберәүләргә, әй бит, үз эшен эшли, башкара, ул гади генә эш эшли, ләкин шундый мәхәббәт белән, аны ул инде машинаның анда Моторы ничек яңгыраганынан ук аның аңлый. аңлый. Менә табиблар мәсәлән, әй бит, кешенең э, кулыннан тотуга, йөзеннән үк инде аңлый, кайсы җире авырткан һәм башкасы. Һәм башкасы, ниндидер аңа шундый мәхәббәт һәм сыл бирелгән, димәк. Ләкин беләсеңме, кайбер кеше эшен үлеп яратса да, бөтенләй бүтән өлкәне сайлап куя, ләкин әти-әниләр әйтергә мөмкин.
Әти-әниләр әйтергә мөмкин. Өлкәннәр, әйе. Шуңа да карамастан, Тора-бара барыбер олыгайган көнендә булса да кабат шушы үзе сайлаган һөнәргә кайта. Бала чак хыялына.
Ә менә безнең балаларга, беләсең, бәхет елмайган, чөнки алар һөнәрләрне сәләт һөнәрләр биләр форумда сынап карый алалар. Әйе, алар берсен булмаса икенчесен, өченчесен койсына булса да барыбер күңел ята бит. Һәм инде менә әлеге сайлаган профессия, әлеге сайлаган һөнәр ул синең Гомерлек юлдашың. Чыннан да, һәм аларга беләсеңме, сойларга шундый шәп спикерлар ярдәм итә. Кайберәүләр белән без менә кичә таныштык. Бүген сөйләшәчәкбез. Һәм бүген сөйләшәчәкбез, һәм алар һичшиксез балаларга искиткеч мөмкинлек бирәчәкләр. Гөлназ, син дә, мин дә үз һөнәребезне бик тә бик тә яратабыз. Әле үз һөнәребезне генә түгел, без сезне дә тамашачылар бик яратабыз һәм сезне Кайнар сәламлибез. Җанлы сәләт эзләү шундый табигый иҗади студиясендә сезне кабат каршы ала һәм без башлыйбыз. Күр әле бигрәк матур инде безнең изге биләр җире алай да, әйме? Рүзәл, син нәрсә эшлисең? Әллә миңа чәчәк җыясыңмы? Юк, бу комментарий язучыларга иң әйбәт комментарийны сайлыйбыз да. Шәп фикер уйлап чыгардым. Һәм шул кешегә без чәчәк бирәбез. Без бит аларга биләрдән чәчәкләрне җибәрә алмаячакбыз, ә менә алар безгә комментарийларны юллый алалар. Ансы турында уйламадым бит әле мин. Әйе. Алайса сиңа инде бу. Ой, рәхмәт яусын бик зур. Һәм бәхет өчен безгә ни бары сезнең комментарийларыгыз гына җитми. Шуңа күрә оялып тормагыз. Күңелегездә булганнарның барысын да языгыз һәм без аны туры эфирдә яңгыратырбыз.

Биләр, менә ул бәхет. Биләр безнең тамырларыбыз, безнең йортыбыз, безнең киләчәгебез. Менә карап торасың, Балалар төрле төбәкләрдән җыелган. Күбесе әле беренче мәртәбә хәтта. Әле тоеп, менә безнең изге биләр җирендә басып торалар. Бу 5 көн эчендә ул менә шул җирне тыю һәм менә шул безнең бабалардан килгән менә шул тибрәнешләр ул балаларга да күчәчәк.
Монда барысы да хөнәр ияләре. Менә монда булу, ул инде хөнәрле булу дигән сүз. һөнәр ияләре икәнлеген күрсәтеп тора. Чөнки алар барысы да милләткә хезмәт итә. Алар барысы да милләт сагында.
Тас проекты быел өченче тапкыр үткәрелә. Безнең бик шәп спикерлар килә һәм катнашучылар үзләре, алар үзләре тәҗрибәле һәм шул тәҗрибә белән уртаклашырга әзер. Остазлар моннан белем генә түгел, энергия туплап өйләренә кайталар һәм алган белемнәрне дә кулланалар, әлбәттә, безнең балалар өчен.

Я ничек сиңа Гөлназ монда? Миңам да бик ошый.
Биләрдә ничәнче тапкыр булсам да, имә беренче тапкыр бу урында минем бер кашына булган юк иде әле. Ә мин яратам бу урынны. Яратам шул хәтле яратам бер шиктер килеп ләктем дә йөгереп гашык булдым менә бу манзарага. Шуннан бирле килеп утырырга шулай кышлар сайравын тыңларга яратам. Менә бит ничек кызыклы биләр тарихы бар икән синдә. Беләсең, мин белән бәйле тарих.
Тарихларны гомумән бик тыңларга яратам. Бер кызыклы хәлләрне, кызыклы вакыйгаларны. Сәләт белән бәйле булса аеруча. Кызыклы шәхестән булса анысы тагы да кызык әле. Әйе, анысы аеруча игътибарга лаек дип әйтсәм дә була. Ә безнең монда мөмкинлек бар, әйдә карап китик. Әйдәгез.
Безнең сәләтле кунагыбыз сезгә үзенең сәләт тарихын әзерләде.
Сәлам, минем исемем Туран абый. Мин беренче тапкыр сәләткә 2005 елда эләктем. 12 э, яшьтә, әлбәттә, мин бер нәрсә дә белмәгән идем, бер кайчан да ишетмәгән идем сәләт турында. Әмма дә ләкин минем әти, танылган татар композиторы Ривка Таулин, э, сәләт турында белә иде, Җәү Тау белән аралаша иде. Һәм Җәү Тау минем әтигә тәкъдим итте сәләткә э, билер каласы алынына җибәрергә дип килдем мин унике яшьлек бала беренче тапкыр беркемне дә белмим шул хәтле куркыныч иде әмма дә ләкин минем беренче әйдаманнар э, гөлназ апа сафарова һәм фәнил абдулаказов мощный тандем э, мине сәләт дөньясына Э, сәләт дөньясын миңа күрсәттеләр һәм миңа шул хәтле ошады менә шул 18 көн без кайткач казанга лобачевский библиотека янына мин мин нык еладым көне буе төне буе еладым чөнки мин нигәдер уйлаган идем менә барлык яңа дусларны бер кайчан да күрмәм дип сәләткә бер кайчан да бармам дип менә шундый күңелле минем Беренче аралашу булды сәләт белән. Рәхмәт. Э, бишенче, алтынчы форум, форумнарда сезнең белән күрешербез.
Ора хөнәр дибез дә, хөнәр дибез, хөнәр турында бик күп бит инде татар әйтемнәре, мәкальләре миңа менә монда искә төште. Э, һөнәрле үлмәс, Һөнәрсез көн күрмәс. Бик дөрес. Ә минем иң яратканы егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дигәне. Әйбәт. О, синең бу сүзеңнән соң бер бер кеше күз алдыма килде. Менә ул. Мин беләм бугай кем турында ә, син әйтәсең. Җәүдәт абый. Әйе, ул да бит э, шагыйрь дә ул. Математик та ул.
Галим дә ул, фән кешесе дә. Таз да. Һәм санап китсәң, әле анда бик күп, бик күп аның регалийларын атарга мөмкин. Димәк, бездә сәләтле кунак рубрикасы һәм бездә кунакта иң сәләтле Җәүдәт абый Сөләйманов. Бездә көтелгән кунак Җәүдәт абый Сөләйманов. Җәүдәт абый, Әдип Әлмир, Сөләйман, ничек таныштырсаң да, барыбер ул менә бер шәхес үзендә күпме шәхесләрне, күпме персонажларны берләштергән. Җәүдәт абый, сезнең белән сөйләшәсе килә, күбрәк сөйләшеп каласы килә, монда килгән э, форсатны ычкындырмыйча. Э, менә 30 ел, 30 ел гомер. Ул бит инде үткән гасырда булган дип сөйләшсәк тә, инде хәзер дөрес була. Менә артка борылып караганда сәләткә нәрсә күрәсез?
Артка булып борылып караганда күрәм юл.
Үтелгән юл, нинди юл? Үтелгән юл, тормыш, гомер, кешеләр, вакыйгалар һәм ниндидер канәгатьлек, рәхәтлек, канәгать булып теге ул э, менә мин хәзер канәгать дип түгел, ә белмим, Аллаһ Тәгаләгә, Тәңрегә рәхмәтем. Менә миңа шулай туры килгән. Шул юлга ничектер чыгып, Аллага шөкер, һәм үземнең янда, үземнең коллегаларым, үземнең фикердәшләрем белән менә шул әйткән, шул юлны шулай үтеп бүгенге көнгә килергә.
Ә бүгенге көнгә килергә нинди көн? Нинди урын? Рәхәт көн. Нәрсә сез бүген күрәсез, киләсез, нәрсә күрәсез үзегезнең күзлегегездән? Менә балалар килә. Мин киләм бүгенге көндә киләм, күрәм. Менә үзебез күз алдына китергән үзебезнең татар дөньясы, үзебезнең кешелек дөньясын. Ниндер теге бүленмәгән, ә бергә булган белем дөньясын. Күрәм, Алла таба менә ничек иттереп син барганнан соң күрәсең бер вакыттан соң бу нинди агач дип, әйме, каенмы, усакмы, алмагачмы, Ә менә бүген инде күренә ул аның алмагач икәне. Менә мин ул образны бик яратам. Аның ботаклары күренә хәзер төрле яклап. Инде күренәчәк. Әйе, менә болай карасаң, бер үк вакытта буламы ул? Чәчәге дә, алмасы да, орлыгы да, ботагы да, тамыры да, кәүсәсе дә. Менә шул әйберләр күренә. Тамырларын мин әйтә алмыйм төкерен әле, чөнки тамырлары аның безгә көч, энергия биргән 93-94 елларда безгә шул кәүсә итеп күренеп, шул алмагачны үстерергә насыйп булган менә шул тамырлар инде күренә бүгеннән булган. Инде кәүсәсен күрәбез, чөнки ул кәүсәсе инде аның без үткән юл. Аннан тармакларын, ботакларын күрәбез. Ул инде менә шул э, безнең төрле аланнар, төрле проектлар, инде бит Йөзләгән дип болай, дистәләгән, йөзләгән. Һәм күренә инде аның җимешләре, менә шул балалар, алар ничек иттереп үсәләр. Менә сез, үзегез әйдаманнар булып, баш җитәкләр булып үсеп, шул балалар да теге 8-9 класслардан инде әйдаман булабыз дип. Һәм шулай иткән вакытта инде күрәсең аны тулаем. Менә киләчәге дигәндә образ – Ә алмагач дигәндә аның инде шул образ аша сәләтнең дә ул ниндер киләчәген күрәсең. Аны ничек иттереп, шул алмалардан тагын орлыклар, орлыклардан тагын алмагачлар үскән, шул чәчәкле, язын чәчәкле, җәен көзгә таба да алмалы, аннары шул тагын шундый бер күренеш. Бу табигать белән күрсәтсәк тә, аны менә үзебезнең кешелеккә күчерү ул инде җиңелрәк. Менә татарның ничек иттереп шәҗәрә бит шәҗәрә сүзе менә ничектер монда ассоциациясе минем татарга мөһим булган бик шәҗәрә ассоциациясе килеп басты э, җәүдәт әмин менә туксанынчы еллар башында әлеге эш башланып кына киткәндә э, шулай булыр дип уйладыгызмы берәр нинди шундый хыял бар идеме яки Бу көннәргә барып җитә алмас дип тә курыктыгызмы? Нәрсә, нинди тойгылар белән, нинди учакларда яндыгыз сез ул вакытта? Менә мин нинди учакларда бүген янсам, ул вакытта да шул учакларда. Учакның төрле вакыты булса да, ул учак. Ул вакытта без ничек яндык? Ул нинди хисләр, тойгылар белән. Менә без университет укытучылары. Теоретик кафедра сында укытучы кибернетика белән, компьютерлар ул вакытта санаклар белән инде җәнләнүчеләр укытучылар үзебезгә әйбәт студентлар, абитуриентлар булсын дип. 93 елда без э, менә Райзгач Бухарай безнең профессор, кафедра профессоры, безнең укытучыбыз. Мин һәм безнең белән анда Али Гилми, минем ул вакытта инде безнең лаборатория иде, лаборатория, ясалма интеллект лабораториясе, шунда ул да минем белән. Без киттек Арчага, татар шрифтлары куерга. Рәзгәч безнең белән балалар белән очрашырга дип бардык. Анда безнең дустыбыз Хәлил Гандинов компьютер аланы, компьютер сменасы үткәреп ята. Беренче мәктәп өчен. Ул беренче компьютер мәктәбе булдырган егет. Аның балалары компьютер аланда. Шунда сөйләштек, менә бу сентябрь булгандырмы, кайсы айлар 93 елда. Әйдә без республика күләм үткәрәбез компьютер сменасы безгә кирәк компьютерщиклар безгә кирәк безгә абитуриент булып килә торган математика информатикага тартылганнар әйбәт әйдә килештек без аны төзи төзи теге конкурслар төрле газеталарга җибәрдек журналларга и куйдык шарт җыябыз Бары олимпиадикларны. Бер алан инде ул сөйләштек. Э, Варшада үткәрергә дип. Теге шатырлы алан. Гуманитарларны, башта инде физик математикларны беренче 10 урыны алган республикада. Шулай җыйдык та без аны. Ә җыя-җыя конкурсларда, әйдә инде ни, конкурска э, акыллы башлар булгач, татарча да белсеннәр дип. Әйме, менә шундый фикер булды безнең башында ук Математик информатикларны җыябыз, әмма тагын теге газеталар аша сочинение яздырабыз. Инша татар телендә. Шулай туры килде, җыелдык 65 бала да без инде. Ул анда теге 65, 64 мен, 70 мен дигән кебек, шул тирән 65 бала җыелып, шул арасында химиядән җиңгәннәр дә килеп чыкты. Технологияләрдән, татар теленнән җиңүчеләр, урыс теленнән гуманитарлар да булып чыктылар. И шундый без аны күрдек, ул көчле балалар бергә-бергә татар теле дип куйдык башта ук. Ягъни татар теле хава дигән әйбер шул башта ук. И шуннан ул менә шулай безнең башланып китте 93-94-ләрдә. Шул вакытта шундый булсын дигән фикеребез, балалар өчен дип, хәзер дә, бүген дә шул ук фикердәбез. Көчле булсын. Әмма ул таралды инде хәзер төрле-төрле аланнарда, кайда информатика, кайда театрлар, э, кайда спорт. Менә монда инде хәзер форумнарда күрәсең, ул үзенчә төрле аның юнәлешләре белән иҗат мулланда, һөнәрләр мулланда, IT мулланда. Һәм инде безгә хәзер кушылдылар. Менә тагы да матур булып э, хәрәкәт беренчеләр хәрәкәте алдынгылар. Аны ничек иттереп син уйлыйсың бер агач утырткан вакытта урманны күз алдына китерү? Мин әйтмәс идем, кемдер әйтсә дә сиңа, без аны башында ук нәрсә буласын белдек дип. Ул менә шулай һәрвакыт булганнан, аннан инде менә хәзер без телибез менә шундый иттереп балаларны үстерә торган, балалар теләгән, үзләренә теләгән белемнәрне сайлый ала торган мөмкинлекләр мөхите булсын дип. Хәзер инде аны күбрәк аң белән, ну бер 2-4-5 елдан соң инде без аны аң белән үстерә башладык. Аңладык нәрсә икән. Но баштарак менә үзебезгә дәвамчылар булсын дип башланган эш. Эш. Димәк, без үзебез аңлап бетермәсәк тә, димәк, кемнәрдер аңлап безгә шунда безне юнәлткән һәм күкләр ярдәм иткән диик. Менә балаларга барыбер үз җирләрендә, үз мөхитләрендә үскән балаларга монда килү ул күбесе өчен зур бәхет, зур дәрәҗә. Һәм менә монда балага нинди ырлык иң мөһим? Нәрсә салынырга тиеш дип уйлыйсыз? Менә бүгенге көн э, таләпләренә нигезләнеп, әгәр бүгенге бүгенге вазгыятьне алсак, менә киләчәк эләктердең минем уйланып йөргән, менә үзем дә уйлыйм. Бу балаларга нәрсә дип? Әлбәттә, ул вакыттагы балаларны хәзерге вакыт балалар белән чагыштыру ул бер дә дөрес булмастыр. Ул дөрес. Бала кайчан да бала. Һәм балаларны чагыштырып булмый технологияләр белән, чагыштырып булмый предмет белән, балаларны чагыштырып була кеше булуы белән. Адәм баласы, рух, әдәп барлыклары менә шул салынырга тиеш. Аралаша белү, татарча әйткәндә коммуникация. Ниндер теге э, сөйләшү генә түгел, ә әдәпкә кырылган аралашу. Олыларны олы итә белү. Ниндер мөхитне тоя белү. Шул мөхиттә, мөхиткә карата олылар белән сөйләшкәндә бер төрле, үзең тиңнәр белән бер төрле сөйләшү әдәпләре кертү. Менә минем өчен шул бик мөһим сәләттә. Белем бирергә хәзер мәктәпләр күп. Төрле мәктәпләрдә төрле юнәлешләр бар. Укытучылар да

Шуңа күрә 30 ел элек тә, хәзер дә минем өчен балаларның бер аермасы да юк. Аерма шунда гына, теге вакытта балалар әдәплерәк иде. Аралашуны күбрәк беләләр иде, олыларны, кешеләрне. Үзенең мохитен, үзенең ничек әйтергә кирәк, шәхсән даирәсен аңлап, Башкаларның да шәхсән даирәсе, шәхсән теге мохите булуын белеп, аралашу мәсәләт даирәсендә нечкәрә һәм э, ничек әйтергә кирәк? Тоемлау бар иде, мөмкин булсын, балаларда.
Ниндер оят, ниндер э, менә теге намус, виждан дигән ынтылып барган сүзләр, э, ниндер бер-береңне аңларга тырышу дигән әйберләр, минемчә ул вакытта э, ничектер миңа шулай тоелганмы, минем даирәм киң булмаганмы, Сәләткә караганда гомумән күбрәк иде. Менә шуны безнең югалтмаска кайтарырга күпме тырышсак та, менә син соравыңа тегә җавап бирергә тырышып, мин шуңа чыгарам. Математика да кирәк, э, ясалма интеллект та кирәк. Менә шул теге ял итүләр дә кирәк, җырлар, биюләр барысы да кирәк. Әмма без менә югалтмыйк балаларны, менә син әйткән Аерылма, аермалар ягын түгел, берләштергән ягы. Ә берләштергән ягы шул тыемлау, адәм булу, кеше булу. Һәм әти-әниләрне хөрмәт итеп, абый-абыйлар, апалар, алылар дип яши белү. Тамырларны белеп, син әйттең, шәҗәрә дип. Әйе, шәҗәрә. Аның сүзе калган, ә эзе бик юк. Сөйләшә башлыйсың, менә бабасын мин яратам шулай сөйләшергә. Әби бабам кайсы яктан. Әле әтисе ягыннан бер-ике бабаларын беләләр. Әниләре генә нидәр, кайдан килгәннәрен, авылларын. Менә шуны сәләттә, сәләттә шундый теге э, принцип низамәт сәләт баласы җиде бабасын белә. Җиде тамырларын белергә. Дип, тиеш дип. Әле ул безнең ул хыял, әйеме? Бу тул аерым-аерым сөйләшү темалары инде. Сез сөйләгәндә бик күп әйбер сорыйсы килә, э, ләкин э, вакыт вакыт та бар, ләкин барыбер э, менә сәләтнең урны безнең миссиясе дип әйтик, безнең милләт эшендә, менә милләт даирәсендә сәләтнең тоткан урыны һәм миссиясе. Сәләт, гомумән, милләт кенә түгел, бәлки ил, дөнья күләмендә кешелек, кешелек дөньясы. Кешелек тормый. Кешелек дөньясында сәләтнең миссиясе. Татар дибез, әйе, татар теле дибез, без бит аны татар иттереп аерыр өчен түгел. Татардан үрнәк алып, татар теле аша да бергәләп аралашып, кешелек тусын, шундый булсын. Берләштерү булсын, аеру түгел. Менә шул. Син аны әйттең, менә безнең бөтен сөйләшебез шул сәләт миссиясе турында. Белеме дә булсын, әмма белем канат булсын. Ә рух тәрбия дип әйтәсем килми былай тәрбия дип кенә. Дөрес аңламаска мөмкиннәр. Ә менә менә аралаша белү. Менә шул теге э, безнең рухны тәшкил иткән, күңелебезне тәшкил иткән, аралашу нигезендә булган әдәп безнең Менә шул миссиябез дип әйтсәң дә була аны. Аннар соң, әгәр ул кеше булса, кеше белән кеше аралаша. Ә бер кеше кыяфәтендә булса, кемдер күбрәк теге без әйтәбез арслан кебек, кемдер бөркет кебек, кемдер кәлтә кебек, кирәк түгел кебек, кеше кебек булсын. Әнә кебекләр койрыкларын калдырып, сәләткә килгәндә ул кеше булсын. Бу арслан кебек егет түгел. Арслан безнең егет кебек булсын.

Үсәбез. Менә син тудың. Кая барасың? Әйе, баклылар бакчасына барасың, әмма син үсәсең. Ныгыйсың, синең аңың ачыла, аң акыл керә, синең акылың ныгый, үткәрә, үткән үткерләнә, зихенең арта. Кая барасың? Әйе, син укырга керәсең каядыр, мәктәпкә ни. Но син кая барасың? Син егет буласың. Егет булырга өйрәнәсең, кызлар кыз булырга өйрәнә, семья коруга барасың.

Сәләт әле менә шул үсүен башлады. Менә кая бара? Алмагач менә ырлык булды. Кая бара? Ул үсенте була. Үсентедән э, куак булып үсә башлады. Кая бара? Ул бара ныгырга. Ныгыды кая бара? Ул яфрак чыгара. Аннары кая? Чәчәк чыгара. Аннары кая? Алма чыгара, чәчәк үстерә. Алмадан кая? Ырлыгын булдыра. Ырлыгыннан кая? Яңадан алмагач үсә. Менә безнең кая? Кая барыйк? Пешкән төшеңдә булырга кирәк җиреңдә шул алмагач. Кая барабыз дип, каядыр бару ашыгу ул үзе ул туслары турында уйларга кирәк. Без ялгыш шул сораулар белән каядыр булган җирдән кая. Авылда тудың, авылны матур итәсе урынга. Монда чишмә, монда урман, ә монда һава, монда мөмкинлекләр. Кая барасың син? Кая барыйм? Авылымны ныгытам. Менә укып кайтам да, менә монда йортлар төзеп авылны. Ә син теге монда хәзер акча җыям да, Эмиратка барып 35-нче катта йорт аламмы? Или кайда булса чит илгә китеп, анда бигрәк матур икән каядыр. Без кая барсак та. Без хезмәтче, ягънидер нәрсәдер анда эшли торган. Әмма безнең җиребез Без кая барабыз? Без үсүгә барабыз, ныгуга барабыз. Камилләшүгә барабыз. Без камилләшүнең чиге юк. Камилләш, камилләшәм, камилләшәбез, үсәбез, үсүгә барабыз. Баба булабыз, егеттән булабыз ират, ираттан булабыз бабай. Бабай була белергә кирәк, әйме, аксакал булырга барабыз. Сакалларны агартып та Урынны белеп, вакытында туктарга барабыз, туктауга. Теге җирдә табыны кайчан туктау? Юк, кайтуга барабыз.
Җиде табы белән бер утыру үзе бер гомер, гомумән фикерләрең туплана кебек, ничек урнаша кебек э, һәм э, без Җәүдәт табы белән янәдән биләргә кайтабыз. Рәхмәт сезгә Җәүдәт абый. Рәхмәт үзегезгә. Рәхмәт.
Үзегезгә рәхмәт.
Рәхмәт барыгызга, безне тыңлап утыручыларга. Бик яратып карыйм. Бу үзебезнең җанлы сәләтне

Алманиягә булсын, Эмиратка булсын, Канадага булсын, Австралиягә барысы да вакыт кайсы сәгать ничә булуга карамастан без карыйбыз. Рәхмәт моны булдыручыларга. Нәрсәләр шундый дөнья, мин танышып йөрим, миңа бу бөтен нәрсә яңа. Ә кемдер миңа киләләр, рәхмәт әйтләр. Җәүдәт абый, рәхмәт сәләт. Рәхмәт сәләт өчен менә меңләгән кешегә. Башында йөзләгән кеше булды аның. Ну, дистәләгән, аннары йөзләгән. Менә хәзер күрәсең бит үзләрегез, әйме? Әле монда утыручылар мондагылар гына түгел, Казандагылар да бит, ата-аналар да. Менә шулай иттереп барганда сәләт тә үсә һәм без дөрес барабыз, димәк. Рәхмәт, Тамбыркат. Рәхмәт, дуслар. Дәвам итәбез эфирыбызны.
Кара әле тегендә нинди матур җайланмалар ясап куйганнар, имә. Юк иде бит әле алар.
Юк, элек анда әйберләр юк иде. Яңалар димәк.
Әйе. Килте, килте, килте, килте. Куя, куя. Әнә кереп почта, кереп почта. Күреп өлгердеңме? Кара әле нинди матур, имә. Ага. Ә кара әле менә бу, менә бу чәчәкләр, алар алар бары тик бу җирлектә генә үсә. Эзеп тормыйм инде, яме? Шундый матур алар.
Һәм беләсеңме, монда биләрдә гомумән карарга әйбер күп бит ул, имә. Әйе, кем ничек күрә? Хәм безнең сәр кешеләр әйдаманнар форумда булган бүтін кеше сезгә нәрсә карарга икәнен әйтәчәкләр. Кара әле.
Сәркешләр карагыз әле, биләрдә нинди табигать бар. Кара әле, җылы су килә башлады. Кара әле, Сәләт кафега күпме кеше җыелган?
Кара әле, форумда безгә чимәгә дә чыгып була. Кара әле, форумда балалар белән ял итеп була икән.
Сәлкисләр, карагыз әле, мин шопингта. Кара әле, фильм звонок реальной жизни.

Телефонда зарядкасы беткән.
Кара әле. Кара әле күземә, мин дә карыйм күзеңә. Анда сөю бар икәнен син аңларсың үзеңдә.
Ау! Авыр сине табу. Гүзәл, Ау!
кемне эзлисең син? Мин бит менә бында гына басып торам. Тукта, тукта, хәер.
Мин сине эзләмим. Кемне эзлисең? Мин җанлы сәләткә кунак эзлим. Хаман юк, бөтен урманны айкап чыктым инде. Кунакны бит урманнан түгел, сәләттән эзләргә кирәк, чөнки бездә бөтен кеше сәләтле. Әйе, димәк, дуслар, менә хәзер бездә тагын бер менә дигән кунагыбыз. Әйдәгез тизрәк аның белән танышып китик. Без үзебезнең табигый студиябездә һәм безнең сәләтле кунагыбыз инде килеп җитте. Хәерле кичләр, Диләр апа. Хәерле кич, Гөлназ апа. Ничек сиңа гомумән форум? Рәхәтме? Сагындыңмы син ел дәвамында аны? Бик сагындым, форумга кайту рәхәт, рәхәт. Әбиләр җиренең менә шушы үзенең көчле энергетикасын тоясыңмы? Мин бик тә тоям.
Монда менә кояшы да, күге дә, җиле дә, барысы да булыша. Менә э, күпме сәгать эшләп була, бер дә армыйсың. Һәм менә безнең беренче форумыбыз юка гына һөнәрләр биләр форум дип аталмый, биредә балалар төрле һөнәрләр үзләштерәләр, әйтәләр. Гомумән, ничек Синең карашка, хәзерге көндә әлеге тема актуальмы? Яратып йөриләрме балалар? Әлбәттә, әлбәттә, балалар өчен ул э, төрле һөнәрләр белән танышырга менә дигән мөмкинлек. Монда безнең робототехникада, автоматизациядә юнәлешләре бар. Шул ук вакытта э, чәй ясау церемониясе, э, мәсәлән, шул ресторан сәнгате, хәтта цирк сәнгате дә бар бездә биредә. Кыскасы, төрле яклап балаларга үсәргә бик шәп мөмкинлек бар дигән. Әйе, ул һөнәрләр белән танышу күбрәк. Ә менә танышкан юнәлеш белән э, күбрәк танышырга була э, форумнан соң. Әйе, менә бит алга таба инде ошап китсә, форумнан соң шушы юнәлештә үзеңне чынлап та сынап карарга мөмкин. Һәм бит әле безнең балалар гына түгел, аларның остазлары да монда белем ала. Махсус проект турында да сөйләп киттегез әле. Әйе, балалар үзләренең остазлары белән килде. Шул адымнарда, ачышта безнең клублар булган мәктәпләреннән укытучылар һәм җитәкчеләр килде. Һәм алар да үсәргә телиләр һәм без алар өчен махсус мәйданчык булдырабыз. Ул остаз махсус проекты, остаз мәйданчыгы. Ул инде безнең өченче ел эшләп тора һәм аның төп максаты алар өчен төрле мөмкинлекләр булдыру, үсеш өчен профессиональ яктан да, шәхси яктан да. Менә сез үзегез дә шулай остаз булып торасыз, Сәләттә генә түгел, гомумән бөтен Татарстанда дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Һәм гомумән остаз булуның нинди рәхәт яклары бар? Остаз булуның як, рәхәт яклары шундый күп. ә, беренчедән, балалар белән аралашасың. Ә балалар белән аралашканда, аларга укытканда син үзең үзең алардан өйрәнәсең. Ул гел гел гел өйрәнү балалардан да һәм алар өчен менә сыйфатлы программа ясау өчен гел нәрсәдер укыйсың, тыңлыйсың, гел үсеп барасың. Әйе, чынлап та, миңа калса, сәләт ул гомумән үсеш белән бәйле. Һәм менә үсеш дигәндә, быел бит сәләткә 30 ел. Менә шушы 30 еллыкка нинди теләкләр теләр идегез? Әйе, э, сәләткә 30 ел һәм мин сәләттә 30 ел. Әйе, менә бит.
Чөнки сезнең дә юбилей дип әйтсәк була сәләт өчен. Әйе, сәләттә беренче тапкыр 94 нче елда катнаштым. Кечкенә кыз буларак, кечкенә сәлкеш буларак һәм сәләтем белән бергә үстем. Әйдаман булып та, изге чишмәдә катнашып та, аннары проектлар э, җитәкләп һәм э, шуның өчен минем өчен ул бик махсус э, ел. Ә сәләткә теләкләрем булырга, яшәргә, балкырга һәм балаларга, остазларга монда күбрәк килергә. Миңа калса, бу теләктән соң бер алкышлап куярга кирәк сезгә, чөнки чынлап та сәләтнең әле киләчәге якты буласына беркемнең дә шиге юк миңа калса, һәм сәләт белән бергә сезгә дә үсәргә дигән теләк бар миндә. Амин. Шулай итәрбез. Һәм без шулай ук менә сезнең остаз булуыгыз турында сөйләштек. Э, мин беләм сезнең инглиз телен бик әйбәт белүегезне. Һәм без сезгә шундый кызыклы уен әзерләдек. Без хәзер э, татар дөньясына билгеле булган төрле э, шундый кызыклы бәйрәмнәрне инглиз теленә тәрҗемә иттек. Турыдан туры тәрҗемәсе ничегрәк аңларсыз икән, ничегрәк яңгыратырсыз икән әлеге сүзләрне белеп булыр микән? Сез әзерме? Ә димәк, ул татар бәйрәмнәре. Әйе, бу татар бәйрәм, бәйрәмнәре һәм без аны инглиз теленә тәрҗемә иттек. Теге турыдан туры рус теленә тәрҗемә итеп тормыйча, безне менә шулай итеп аңлап алды тәрҗемәчебез. Хәзер Так, 5 кенә секунд. А, шулай итеп Беренче сүз менә мондыйрак. House wedding. Минем инглиз телем өчен гафу итәрсез шундук.
House ул йорт, wedding ул туй. Ага. Һәм бергә кушсак, бу иң җиңеле. Яңа өйгә күчкәч була торган шундый бәйрәм. Менә туе.
Әйе, өй туе, әфәрин, әфәрин. Менә бит өй туе безнең шулай татар халкында билгеле булган бәйрәм. Ха, менә бу сүз. Crowd porridge. Әйе. Ул карга боткасы. Әйе, әфәрин, менә бит, шәп, шәп. Чынлап та карга боткасы яз көне. Яратасың карга боткасы ашарга? Э, яратам һәм безнең Алмагач мәктәбендә асылташлар да бик бу бәйрәмне яраталар. Без аны гел һәр елны ничектер төрлечә үткәрәбез. Менә бит карга боткасы ашыйсыгыз килсә, кичексез мәктәпкә алмагачка барырга онытмагыз. Барабыз алга таба, киләсе сүз. Home cooked meal. Өйдә пешергән ризык. Ул бәйрәмме? Әйе, бу бәйрәм.
Менә бу безнең аш аш аш белән бәйле әйеме әйе өй ашы дөрес өе өй ашы ягъни яңа өйгә күчкәч үткәрелә торган аш менә шундый кызыклы сүз килеп чыга һәм тагын берсе калды сезнең өчен гузбамп бу сүз чынлап бик кызык тәрҗемә ителә нәрсә генә атайын нәрсәләре
казлар белән бәйле чынлап та ә ул бәйрәм әйе
гадәттә элекке вакытта кызлар җыелып үткәрә торган булганнар инде ләкин хәзер дә бик яраталар әүлахи кебекме әүлахиләрдә казларны Нишләп Им, им, им, имәсе. Әйе, каз имәсе.
Әфәрин, Диләр апа. Менә бит э, инглиз телен белүегезне тагын бер расладыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә безгә килгән өчен. Сезгә бик зур рәхмәт чакырган өчен. Һәм инде без тапшыруыбызны, эфирыбызны шушы мизгелдә алга таба дәвам итәбез. Бездән аерылмагыз. Юк, нишләп тотмыйсың ул мине? Син, син Wi-Fi-га тоташтыңмы соң? Э, безнең бит монда Wi-Fi эшли әле тоташып куймый. Студиядә юк кызны без монда килеп утырмадык. Менә хәзер тоташтым һәм нәрсә Комментарийларны укырга килеп, шуны түземсезлек белән көтеп торам. Сез безгә яздыгыз күп итеп һәм без сезгә шушы комментарийларны хәй яңгыратачакбыз, бергәләп укыячакбыз. Әйдә башлап карыйк. Беренче итеп безгә Рәфис Нуруллин яза. Сәлам, дуслар. Ничек хәлләр? Биләр сагындыра дигән. Ничек хәлләр менә синең үзең? Хәлләр, әлбәттә, алда гел, Рәфис. Сагындыра икән килергә кирәк. Әйе, һичшиксез. Без сине көтеп калабыз Изге Биләр җилегендә. Монда һәр вакытта да... Камераңны онытма.
Әйе.
Һәр вакытта да Биләр җылы итеп каршы ала. гүлназ апа легенда дип язганнар ну рәхмәт менә бит ә син легенда шулай булып чыга мин бу никнеймы дип торам теге язучының гүлназ апа легенда яза
Юк, мен миңа легенда дип язганнар. Рәхмәт мине шулай зурлавыгыз өчен. Шәп, шәп, Гөлназ, менә син Килеп кенә кердең әле Сәләтнең Әйе. туры эфирларына. Син инде Инде легенда. легенда исеме белән килеп кердең. Ләкин Сәләт эфирына килеп керсә дә, мин Сәләттә күптәннән инде, шуңа күрә Ә, ул мине ул яктан.
ул ярар. яктан легенда. Тукта, мин сине китерде. хәзер исемеңне үзгәртеп куйыйм әле Әйе, телефонда. Гөлназ язып куй. легенда, Гөлназ.
Ә син язган арада мин алга таба Әйдә. укый торам. А, Сәламнәр дип яза безгә Ләйсән Гатауллина. Айгөл яза безгә шундый күңелле каравы, башка форумнарда да җанлы Сәләт буламы дип тә сорыйлар. Әлбәттә була.
Һичшиксез. Әлбәттә була, безнең бөтен форумнарда да э, җанлы сәләт булырга тиеш. Алла теләсә, Алла теләсә дип Иә. торабыз. Һәм шулай күрүзәл Интернет, интернет килеп булсын. киткән әле безгә.
Интернет гел булсын. Бу миңа калса бөтен сәл кешеләрнең җыры, рәхәтләнеп җырлыйлар. Рәхәтләнеп рәхәтләнеп йөрсеннәр, э, йөрсеннәр. Алла теләсә булыр дип ышанып калабыз. Монда Әдип Әлмир краш дип тә язалар хәтта. Менә бит ничек яраталар җирдә табыйт. Минемчә, Әдип Әл- Әлмир әлеге сүзләрне белә. һичшиксез һичшиксез э, чөнки крашның мәгънәләрен әдип әлмир шулай ук яшьләр белән бер дулкында ул бит яшьләр оешмасында башкача булуы мөмкин дә юк һичшиксез син бит шуңа яшь әйе һәрвакытта бөтен сүзләрне бөтен сүзләрне беләсең матур матур э, менә шундый безгә эмоджилар да җибәрәләр эмоджилар өйгә дуслар ул эмоджилар күңелгә якын барыбер ни дисәгез дә әйе һичшиксез һәм эх җанлы сәләт җанлы сөйләшү ламповый атмосфера Фейер дип тә язганнар безгә. Йолдызлы күк безнең монда, лампалар. Бер кая чыгып та торасы түгел, менә шулай итеп ятасың да, хыялланып йолдызларга карап ятасың. Күз алдына китер кешеләр бит э, алар өйдә, гызыгыда, монда э, тәрәзәне ачып карыйсың, анда машиналар кычкыра, э, бөкедә, бәлки юлда караучылар бардыр безне, бит хәзер мөмкинлекләр күп. Һәм менә аларның, алар менә безнең белән монда эфирда һәм менә алар безнең без монда камераларга карап торсак та барыбер э, Биләр җирендә биләр шундый. җирендә менә алар менә янәшәдә утыра кебек Әйе, чынлап та Рәхәт шулай.
бит. Чынлап та. Искиткеч рәхәт монда биләрдә. Һәм менә син йолдызлар дигәч, беләсең нәрсә искә төште? Без менә монда махсус йолдызларны тудырдык, ә биләрнең тагын бер уникаль ягы бар. ул да йолдызларны Чыгып тудыра. ятасың менә шулай итеп кырга, ләкин һәм карыйсың йолдызларны. Алар күренә, шәһәрдә бит йолдызлар күренми. Әйе. Ә монда карарга мөмкинлек бар. Менә мин чыгып ятмадым әле. Менә сиңа димәк әлеге гештальтны шулай яларга кирәк булачак. Мин әлеге палатка гына карап утырам. Нинди җылы атмосфера, шундый рәхәт дип язган. Сиңа рәхәтме монда? Искиткеч рәхәт, җылы, менә бит э, җылы носкилар да кимәде. Әй, хәтта ялан аяк утырырга да бик җылы монда. Чирмешән якларыннан Биләр форумга кайнар сәламнәр. Сезне бик яратып карыйбыз. Бу мөмкинлек өчен рәхмәт. Алып баручыларга респект дип язганнар. Мин аңладым, бу э, Гөлназ апа легенда дип язган кешенең сеңлесе. Юк, юк, юк. Энекәше. Ансын кем язган э, миссиягә тәгаен. Сер булып калсын. Әй, сер булып калсын.

Димәк, дуслар, рәхмәт сезгә, бик зур, иң зур рәхмәт сезгә. Әлбәттә, без тамашачылар сезнең өчен эшлибез әлеге атмосфераны. Әгәр дә нинди генә өлешем булса да камералар аша, яңа технологияләр аша җиткерә алабыз икән, без һәм безнең команда бик бәхетле булыр идек. Без камера алдында э, Гөлназ э, бер легенда белән э, Рүзәл утырса да, ләкин безнең монда команда зур. Әйдәгез, егетләр, э, Әйдәгез, алкышлап алыйк сезне дә. алкышлавык аларга да. Сизсеннәр, сизсеннәр.
Әфәрин. Менә аларга да әфәрин. Менә бу егетләр Кызлар аркасында да, сәбәпле дә сез инде әлеге атмосфераны тоя аласыз һәм янә дә биләргә кайта аласыз. Менә рәхмәтләргә килгәндә. Рәхмәтләргә килгәндә. Без комментарийлар укыдык, тамашачыларга рәхмәт әйттек һәм инде рәхмәтне тагын әлеге форумны оештырырга ярдәм күрсәткән партнерларга да әйтеп китәргә кирәк. Әлбәттә инде бу Татарстан Республикасының яшьләр эшләре министрлыгы. Алар безнең бер зур канатыбыз һәм бик булышучылар. Шулай ук безнең э, партнерларыбыз, э, алар турында да сүз әйтәбез һәм аларга да бик зур рәхмәт белдерәбез. Бу инде Алабуга политех университеты. Бу э, беренчеләр хәрәкәте, беренчеләр Татарстан хәрәкәте. Безнең сәләтлеләрне шулай ук туплаучы, барлап торучы созвездие Йолдызлык Илназ, э, анда да син легенда дип беләм. Әй, анда да мин легенда дип әйтсәк тә була. Балалар телеканалы Шаян ТВ. Менә анда син легенда.
Без ике легенда. Без ике легенда булып. Бу бит легендар выпуск.
Димәк, дуслар, э, әле анда да күпме легенда үсеп килә безгә алмашка. Э, шулай ук Академия молодежной дипломатии һәм инде әлбәттә безнең Сәләт Стор. Менә шундый безнең матур футболкалар без сезгә ошаса, сәләсәгез шулай ук биләрдә була торып та аларны барып ала аласыз. Без спонсорлар дигән сүзне яратмыйбыз, ләкин э, ләкин менә дусларыбыз дигән сүз әлеге очракта бик тә бик тә туры килә. Һәм инде әлбәттә безнең дусларыбыз менә урамда биләр территориясендә очраткан һәр һәммәсе дә безгә якын һәм һәммәсенең дә безгә биргән энергетикасы, безгә биргән дәрте һәм көче, сәләте алар э, безнең белән. Һәм Хә, чынлап та, менә без бит дуслар дигәннән, биләргә нәкъ менә дуслар белән күрешү өчен кайтабыз, дим. Һәм минем монда бер дус кызым бар. Ул ел берәү генә түгел. Ләкин теге аның белән ел дәвамында ничектер һаман гел аралашырга туры килә, чөнки ул сәләт проектларында да катнаша, үзе вокал укыта хәтта. Һәм махсус...
Һәм син аңа шалтыратасың. Мин легенда дип әле яз әле. Юк.
Бу аның комментарии түгел. Ләкин менә ул комментарий гандак менә минем әлеге дус кызым шулай ук лайк түгелдем. Чөнки әйтәм бит, ул үзе укыта, җырлый, күп кенә конкурсларның җиңүчесе, сәләттә яраткан Әдилә апа һәм ул сәл кешеләргә багышлап җыр язган. О, Әдилә апа.
Синең карыйсың киләме?
Әлбәттә, Әдилә апаны беләм, ничек матур Тавышы ничек җырлаганын да беренче, беренче тапкырына ишетмим, ләкин шулай да әйдәгез рәхәтләнеп тыңлар идем. Әйдә без аларны карар алдыннан сезнең белән, белән саубуллашабыз, һичшиксез.
Һәм сезне Әдилә апаның ышанычлы кулларында калдырабыз. Сау булыгыз, Сау булыгыз, киләсе форумга кадәр. Хуш-хуш!